Selâm aleyküm, ürmetli dostlar! Bu videoda men sizge Qırım inciri yarışı beşinci kere konkursqa bediy eserlerni qabul etkenini bildirecek olam. Ve bu Yarış eki biñ on sekiz senesinden başlap ötkerilgenini aytacaq olam. Yani bu yarışta ukrain ve qırımtatar tilinde yazılğan eserler iştirak eteler. Men nasıl eserler aqqında ve bizge nasıl nominatsiyalar meraqlı olmaq mümkün, olarnı añlatacaq olam. Yani ana tilimizde yazğan ve ana tilimizge tercime etken müelliflerge muracaat edecek olam. Baqıñız, bu yarışta qırımtatar tilinde yazılğan nesir, eserler degen nominatsiya bar. Mında çeşit mevzularda, mevzu boyunca sıñırlanmağan bir nominatsiyadır. Soñra qırımtatar tilinde yazılğan şiiriyet. Bu da kene Mevzu boyunca sıñırlanmağan bir nominatsiyadır. Daa bir nominatsiya, ukrain tilinden qırımtatar tiline yapılğan tercimeler. Bu da böyle bir nominatsiya ki, mında em klassik eserler, em zemaneviy eserler tercime etilmek mümkün, ya da eserler ya bütün, ya da olarnıñ parçaları. Soñra Balalar içün yazılğan eserler. Balalar içün yazılğan eserlerde mevzu boyunca sıñırlanmay, daa bir yañı ve kene de meraqlı bir nominatsiya, bu, Qırım mevzusında yazılğan esse. Bilgeñiz kibi, esse ikâyege, misal içün, köre, kompozitsiya boyunca biraz serbestçe, mında Yalıñız böyle tüşünceler, fikir etüv kibi bir eserdir. Nesi daa meraqlı, telükesizlik maqsadınen siz özüñizniñ adıñıznı bildirmeycek olsañız, bu eseriñizni siz tahallüsnen yollamaq mümkünsiniz. Siznen teşkilâtçılar bağ tutacaqlar ve siziñ adıñıznı, aqiqiy adıñıznı olar bir yerde bildirmeyler. Bundan da evel öyle olğan edi. Baqıñız daa neler bar. Siziñ eserleriñiz, siz yollağan eserler teşkilâtçılar tarafından müellif aqqı qorçalanğan diye qabul etileler, yani teşkilâtçılar siziñ eserleriñizni yarışnıñ neticeleri beyan etilmegence bir yerde bastırmaylar, derc etmeyler. Sizler de, siziñ tarafıñızdan da bu yollanılğan eser yarışnıñ neticeleri ilân etilmegence bir yerde basalmamaq kerektir. Bir yerde siz olarnı derc etmemek kereksiñiz. Nasıl eserler yarışqa qabul etileler? Bu künden evel bir yerde, şu sırada içtimaiy ağlarda derc etilmegen eserler. Yani bu eserler ya da yañı yazılğan eserler olmaq kerek, ya da siz olarnı bundan evel bir yerde derc etmegen eserler olmaq kerektir. Daa bir şey, eger de siz tercime yapacaq olsañız, eserniñ bibliografik malümatlarını bildirmek kereksiñiz, tercimege alınğan eserni, ya da eger de bu bir yerde derc etilmegen eser olsa, siz onı tercime etseñiz, onıñ originalını da qoşumça yollamaq kereksiñiz. Daa neler qoşmaq kerekim bu yarış aqqında? Bu yarışnıñ, fikirimce, pek büyük emiyeti bar. Eki biñ on sekiz senesinden başlap bugüngece endi bir qaç ğayet meraqlı müellifniñ meydanğa çıqarılması belli. Bundan da ğayrı eserler, yañı eserler yazıla. Bu konkursqa yañı ya da belli olmağan eserler yollanıla. Qırım inciriniñ esas maqsadı, baş maqsadı, bu, qırımtatar tilinde yazılğan eserlerniñ ve qırımtatar tilinde yapılğan tercimelerniñ mıqdarını çoqlaştırmaqtır ve qırımtatar müellifleriniñ eserlerini derc etmektir ve onı dünya yüzüne çıqarmaqtır. Edebiyatımız böyle etip devam ete, tilimiz böyle etip inkişafına bir yol tapa ve mına bu şeyler pek emiyetlidir. Böyle etip, antologiyalar vastasınen endi dört böyle cıyıntıq çıqtı. Böyle etip, eserler, qırımtatar edebiyatınıñ zemaneviy eserleri da, bizim eserlerimiz dünya yüzüne çıqa, meydanğa çıqa ve belli ola. Yani bu yarış, Qırım inciri yarışı edebiyatımıznıñ devam olunmasında böyle bir duyulğan ve küçlü bir vastadır. Ve daa bir şey, şimdi qırımtatarlar dünyaca Darhalsada qırımtatarlıq ocaçıqlar yaratmaq, bu yarış vastasınen de bağlar böyle peyda olacaq ve qırımtatarlar ne yerde olsa olsun, göñülünde Qırımnı saqlap, Qırım aqqında ya da Qırım mevzusında ya da ana tilinde eser yaratıp, kene de Vatanı Qırımnıñ bağını saqlap turacaqlar. Bu yarışnıñ daa bir meraqlı çizgisi bar, yaşına köre, vatandaşlığına köre, cınısqa köre iç bir sıñırlavlar yoq. Siziñ eseriniz jüriniñ eline tüşkende, adınız belli olmacaq, müellif kim olğanı belli degil. Tek raqamlarnen, şifrnen bu eser jüriniñ eline tüşe. Jüride iştirak etken mütehassıslar, bular, yazıcılar, jurnalistler, cemaat erbapları, edebiyatşınaslar, yani mütehassıslar, Siziñ eseriñizni belgilengen kategoriyalarğa köre qıymet keseler ve böyle etip siziñ eseriñiz bahıla ögrenile. Amma müellif kim olğanı jüri içün belli degil, tap neticeler beyan etilmegence. Ebet, Qırım inciriniñ özüniñ resurslarından, soñra Qırım inciriniñ Taqdirlev tedbirinde bular beyan etilecek, aytacaq, ilân etilecek ğalip kim çıqtı ve finalistler ve bundan da başqa kütleviy haber vastalardan siz onı oquy bilesiñiz. Buyurıñız, eserleriniz, nesir, şiiriy, tercimeler, balalar içün eserler ya da esse janrında yazılğan eserleriniz Bu seneniñ fevral yigirmi sekizinici qabul etile. Sizge ğalebe tileyim. Qırım inciri yarışında körüşkence, men jüri azası olaraq siziñ eserleriñizni bekleyim.